So mae'n meddwl wedyn pan mae'r anifail yn anadlu dyw e ddim yn poenus pan mae'n anadlu yn naturally. So mae mae dau membrane wedyn yn rownd fel yn y gwerfwyr, rownd yr ysgyfant a hefyd yn attached i beth maen nhw'n galw the thoracic body wall, so yr yr ochr y thoracs ei hunan sy a'r muscles a'r ribs eu hunan. So 'na beth yw 'na beth yw'r membrane hyn. Ond fel chi'n gallu gweld mae 'di cael ei torri yn yr abatua achos rhaid e ffili cael e whole. Okay. Chain really, but um, but there we are. It's, it's life. Right. Calon. Nine. Okay. Okay, okay. Na, dyn ni calon tipyn o seis. Na, mae'r calon ei hunan, mae'n edrych yn eitha um,

Mae doi bach a doi mowr. Doi chamber bach yw'r atrium, mae un ar y chwith, un ar y dde, a mae doi mowr wedyn yw'r ventricles, un ar y chwith a un ar y dde. Nawr, fel chi'n gallu gweld, mae, achos ni wedi cael hwn o'r abato, maen nhw wedi torri y cylon eu hunan neu wneud sleis mewn i'r cylon. A'r rheswm maen nhw'n wneud hwnna yw wneud siŵr bod yna dim TB ar y tuberculosis ar y fuwch, so mae rhaid nhw wneud hynny. So, yn flin, ond yym ond fel yna mae e. Na de. Mewn i'r Cynon ma' blood vessels yn dod mewn a blood vessels yn gadael y Cynon a ma' 'da ni blood vessels tipyn o seis yn gadael a tipyn o seis yn dod mewn i'r um, Cynon ei hunan. Nawr yn y blood vessel yw'r un sy'n mwya' pwysig yn y col- Cynon ei hunan neu corff dylen ni weud yw'r aorta. Yr aorta yw'r artery mowredd yn y Cynon, y mowredd yn y corff ei hunan a Dawnsai chi hwnna lawr achos ma fe neis myna ond ni ddim wedi cael gyd o fe achos mae ni wedi torri'r top o'r cynon ond na'r aorta sy reit lan ar top y cynon man hyn nawr. Nawr mae'r aorta yn gadael y cynon so mae'r blood vessel hyn yr un mowr hyn yn gadael y cynon a mynd â gyd o'r gwad hyn O'r calon i'r corff ei hunan. So ma' hwnna sy'n mynd ar gyd o'r gyd o'r gwad o'r o'r calon i'r corff. A ma' gyd o'r gwad sy yn y blood vessel hyn, yn yr artery hyn, yn beth o'n nhw'n galw oxygenated gwad. So gwad oxygenated. So ma' fe lot a lot a lot o ocsigen yn y gwad, a ma' hwnna'n bwysig achos ma' hynny'n mynd ar gyd o'r ocsigen hyn i gyd o'r tissue sy yn y corff. So bydd e'n mynd â ocsigen i'r afu, byddai'n mynd â'r ocsigen i'r aren, byddai'n mynd â'r ocsigen i, um, i'r stumog, popeth. Okay. Nawr, peth arall sy'n really clever yn bwyty'r artery hyn yw mae itsy bitsy tiny blood vessel yn dod wrtho fe, ond achos bod dim lot o'r aorta dynnu dyngos, so os ni'n ffili dyngos yn iawn i chi ar y dissection hyn fi'n flin, ond mae yna itsy bitsy tiny artery yn dod off yr aorta hyn,

o'r aorta, directly o'r aorta. So bob tro mae gwad yn pwysio trwyddo o'r cyllon, trwyddo'r aorta, mae tymed bach o gwad hefyd yn pwysio mewn wedyn. So mae'r cyllon ei hunan yn cael bwyd hefyd. Mae cyllon ei hunan yn cael ocsigen, a mae'n cael glwcos a popeth sydd eisiau yno fe. A gyd o'r rhain fan hyn, chi'n gallu gweld yw'r blood vessels yn dod lawr y cyllon ei hunan. So mae rhain yn pethau fawr, mae rhain yn llai o seis. Ond mae yna'n itha impressive. Ie, a heb hynny, heb hwn, bydd y cylon ffili gwitho, achos mae rhaid y cylon, fel pob tissue arall yn y corff a pob cell arall yn y corff, yn gorfod cael ocsigen a gorfod cael glucose i gwitho. A yn dod mewn, la, dod mewn i'r blood vessel hyn, y pulmonary vein, o'r ysgyfan, so mae lot o ocsigen 'da fe, so mae gwment o ocsigen yn y gwad ei hunan, mae'n dod mewn i'r atrium, Ar y chwith, a wedyn mae'n trwyddo'r valves man 'yn sy rhwng yr atrium a'r ventricle, a wedyn mae mewn i'r ventricle ar y chwith man 'yn. Mae hwn yn llanw, a pan mae hwn yn llawn, wedyn mae'r muscle man 'yn, y cardiac muscle, special muscle, y cardiac muscle hyn yn mynd i dechrau contracto a pwsio'r gwad mas trwy'r blood vessel hyn, yr aorta ni 'di siarad ambwti i dechrau 'da.

A ma' hwnna wedyn, ma' gwad yna yn mynd i mynd i'r corff. So ma' gyd o'r tissues yn y corff yn mynd i cael gwad. Nawr, rhwng yr atrium yn un a'r ventricle, ma' yna um, valves to. So beth sy'n digwydd yna, so pan mae'r uh, atrium hyn yn llanw o gwad, mae'r valve hyn ar gau. So mae hwn y gyd yn llanw, llanw, llanw. Wedyn mae'n agor i cadw gwad i mewn i'r ventricle. Mae'r ventricle yn llanw. Tra bod y ventricle yn llanw, mae'r gwad yn mleno i mewn a llanw mewn yna. Mae'r falf hyn ar gau. Mae'r falf hyn yn agor tra bod e'n llanw, a wedyn mae falf hyn yn cau, mae falf hyn yn agor yr e- e- aortic valve, a wedyn mae'r gyd o'r muscle hyn o'r apex yn dechrau contracto a pwsio'r gwad mas o'r corff. So, na beth sy'n digwydd ar y chwyth. Na, na, mae yna lanes o uh, tissue yn hyn, okay, beth maen nhw'n galw Purkinje fibres, a mae'r rhain yn gweithio'r calon beth sy'n digwydd mewn ffordd. Okay. So mae yna Purkinje fibres, a mae hynna'n pwysig hefyd i'r calon cael gwybod os taw i wneud relaxation i cadw ei llanw, neu contraction i cadw ei pwysio'r gwlad allan o'r calon ei hunan. So na'r chwith. Na, ni'n ffindo'r dde nawr. OK. A ni'n lli gweld wedyn beth yw'r gwaniaeth rhwng yr dde a'r chwith. Os cyn bod fi'n mynd draw, sori, fe gweud, os ni'n edrych ar uh, y mysl yn y left ventricle, lli gweld mae'n tha dwfo, tha mawr, tha

Okay. So, mae lot o pre mwy o pressure yn dod o'r gwad sy'n dod mas o'r chwyth, ochr chwyth y calon, na sy'n dod mas ochr y dde y calon. A reswm, achos ochr chwyth, mae gyd o'r gwad hyn sy'n dod allan yn mynd i'r corff, a'r ochr dde, mae'r gyd o'r gwad sy'n dod mas yn mynd yn mynd i'r ysgyfnant. Okay. So os oedd lot o pressure yn yr ysgyfan, beth sydd yn digwydd yw bydd yr ysgyfan yn cael ei distroio. Like nuclear war. Not really. Okay, so, blood vessel hyn yn dod mewn i'r atrium. Okay, atrium ar y dde nawr. Mynd trwyddo wedyn i'r ventricle ar y dde. A wedyn yn dod allan wedyn rhwng y blood vessel mynd hyn, ventricle a mynd mewn i'r ysgyfan. So, y blood vessels sy'n dod mewn i'r calon ar y dde yn dod o'r corff, a mae popeth sy'n yn y gwlad hyn a dim lot o ocsigen, so mae lot o carbon dioxide, lot o waste, lot o rubbish yna fe, so mae dim lot o ocsigen yna fe, so mae'r rhai nawr mae mewn i'r calon, dod allan o'r calon, a mae hwn yn mynd mewn i'r ysgyfant i cael yr ocsigen sy'n wedyn yn mynd i dod nôl i'r chwith, A wedyn mynd eventually rownd y corff. Oce? So, oce, so. Sa'n gwybod ble o'n i ond still. Reit, so ni'n mynd i edrych nawr ar yr ochr dde o'r calon a edrych pwy mae'r gwaniaeth mae'r ochr dde i'r ochr chwith. So os ti'n edrych ar y ventricle ar yr ochr dde, chi'n gallu gweld bod y, y, y, y myntomuscle myna yn lot mwy tynne na'r y dde. Yr ar ar y chwith, sori. So mae un ar y dde, lot mwy tene na'r un ar y chwith. Mae hwnna'n bwysig, achos ar y chwith mae gyd o'r gwad sy'n dod mas o'r calon fan hyn a mae'n mynd i mewn i'r i'r gyd o'r tissues o'r corff ei hunan, ond mae'r gwad sy'n dod mas o'r ochr dde, mae hwnna'n mynd mewn i'r ysgyfad. So mae'r pressure o'r gwad sy'n dod mas o'r dde yn lot, lot llai na'r pressure sy'n dod mas o'r chwith. So mae eisiau mwy o pressure man hyn, so mae eisiau aorta, biggest blood vessel yn y body, mae eisiau hwnna fod yn itha twbol, itha, itha dda i dyla gyd o'r pressure a cadw'r pressure man i mynd â gyd o'r oxygen na i gyd o'r tissues yn y corff ei hunan. Ond sdim eisiau fe mor, mor, um, mor uchel yn yr ochr dde, y pressure mor uchel yn yr ochr dde, achos dim ond i'r ysgyfant mae'r mae gwad yn mynd i. Felly, be sy'n digwydd yw mae gwad yn dod o'r corff mewn i'r ochr dde, so y right atrium, yr atrium ar y dde fan hyn, so mae hwnna nawr yn cymryd gyd o'r gwad sy'n dod o'r corff, mae hynny'n llanw, pan mae hwnna'n llawn, mae wedyn yn mynd mewn i'r ventricle ar y dde, sori, blood ve- yym clots ma' 'na, ventricle ar y dde, a mae'r ventricle ar y dde wedyn yn llanw y gwad, a pan hwnna'n llawn, mae'r

mewn i'r lungs a mae e'n bwys fi jyst yn bwyty fe mewn i'r lungs yna. Ok, so mae'n mynd i'r lung fields ei hunan. Ok. Nawr, yn y blood vessel sy'n dod o'r calon, uh, eh, sorry, o'r corff fan hyn mewn i'r calon yw'r vena cava. So mae hwnna'n tha mowr fein o'r, um, o'r, or corff ei hunan. So mae gwad yn dod mewn i'r vena cava, mewn i'r atrium ar y dde,

So senoetron nod yw beth ma nhw'n galw y pace maker calon, so hwnna sy'n dechrau'r calon ar y contraction a relaxation event a cadw fe'n mynd mlan trwy'r amser tra bo chi'n byw. Dim yn digwydd nawr achos dyw hwn ddim yn byw ond still. Nawr then, ma'r calon hyn a'r muscle yn itha special. So mae'n specialised tissue enw cardiac muscle. A pham mae'n specialised yw achos bod e'n neud beth ma' nhw'n galw rhythmic contraction twenty four seven throughout your life. So mae'n s- dim yn stoppage am rest o gwbl. So mae'n wastad yn neud rhywbeth. So mae'n wastad either yn contracto neu mae'n relacso trwy'r amser. So mae'n itha special i neud ni a does dim byd arall yn y corff yn neud rhywbeth tebyg.